Tuni atu bantuk tein kan auhnak hna ruang cu nai ah khan fak tuk in nan i si i kan i ṭhen cang lai ti bantuk hna thawngpang ka theih i keimah nih ṭhitum thlacamnak tuahpiakmi chungkhar nan si tikah ka sia nan herh tuk ve. Ṭhitum thlacamnak ka tuahpiakmi hi chungkhar sawm nga leng si cang. Ahohmanh i ṭhen ti bantuk chungkhar a rawk ti bantuk ka thei bal rih lo. Nangmah hi nan i ṭhen ahcun a pakhatnak bik si lai. Mah caah khin atu bantuk in kan auh i zei bantuk nan ruah ning dah a si, zei bantuk nan hmuh ning si, zeidah i hmuh thiam lonak si timi kha theih ka duh caah khan kan auhnak hna si. Nangmah le nan hmuh ning, nan ruah ning tete kha, thil sining kha fianghlang tein vun ka chim ta u law Aw sia, vei lo seh ṭhen ding cu khua an khan cang ko ding hih. Zingkupa hrim hi nai hrawnghrang hrim khi. Kan i duh lio bantuk zong a lo ti lo. Mah le kan i umka hrawnghrang lawng hi a lo ti lo. Hei da tuah. Phone zong hi aa chawn peng. Mah peng bak hi seh. Khi lungdang lawng khi a nei cang. Kan i um lio so na ti hi lungdang hna hi an ngeih tak cu. Mah ti khan ṭhan ding hi cu kei cu ka duh ko. A si ta. Zingkupa dah. Saya, a chimmi hi bia si nain a hmaanmi pakhat hmanh um lo. A tak ngai ti lo cu maw pa can bik ka si ka ti. Innchungkhar a nu le a fa ca hin hawi an hnarsual a ti in zingzan din lo bak an rian ṭuanmi ka si ka meh. Rian ka ṭuanṭi hawi nu he kaa chawnhmi ka tuk ah lungdang na ngei a ka ti. A ka purh dah ko cu ruahnak bak in. Zung zung ka rian ṭi ka hawi nu se ka ti zong ah zeihmanh thei thiam lo. Na khi seh ka thabat nih seh ka lungretheih nih seh A zeitihmanh kaan kho ti lo sia, i ṭhen ding si kaw. Ah seh, mah tiin nanmah le nan ruahnak cio, na vun chim cio ah khan cun aman dihmi khi lo ve. Minung cu keimah ka ṭha bik, keimah ka thiam bik, ka ruahnak lawng hi a dikmi si, a manmi si, tihin aa pommi kan si. Minung pakhat lawng um ahkhan cu khakha a pawimi si lo. Nain minung pahnih um ṭi tikah chungkhar pakhat kan dirh tikah cun khakha a ngah ti lo. Nan man veve, nan palh veve lo. Khan nih khan chungkhar a damter kho lo. Cucaah hodah a hman deuh, hodah a palh deuh timi kha keimah nih cu kan chim duh lai lo, kan theih kho fawn lai lo. Nain thil pathum ka tuahter lai. Cu thil pathum nan tuah dih hnu ah a kan si kho bak lo kan i ṭhen ko lai ri in nan ti sile nanmah nawl cu si ko seh law na nak i uar lio ah zei hla dah a lar bik nan duh bikmi hla pakhat hrawng vun ka chim tau. Ka pahnih kan uar ṭimi cu pi zizi hla i Minun Nem Te timi khi a si. A pakhatnak ah fial kan duhmi hna cu minute pahra chung nan rak i uar lio, nungak tlangval nan si lio, nan tlawnning lio sining te kha nan ruat ta lai kha hmaitonh tein pakhat le pakhat zoh tawh. Na mit veve kha nan zoh lai maw? Ok, nan zoh lai. Ṭha tein nan zoh lai. Ok, thinhung nan thinhun zongah i hne ta u minute pahra chung kha cu. Nungak tlangval nan si lio, bia thlumthlum nan rak phai len lio hohrang le nan i uah lio hohrang thil sining vialte kha na mitthlam ah cuang u law ruat ṭhan u. Okay. Atu cu kutsih ṭhitum thlacam na ka rak tuahpiak lio kha lio caan i sining vialte kha minute pahra chung nan ruat ṭhan lai. Pakhat le pakhat nan i zoh dan, pakhat le pakhat nan i dawt dan, kutdong hrolh hna nan thlen caan. Chiat caan ah siseh, ṭhat caan ah siseh, zungzal kan dawt peng lai. Na nupi ka si lai, na va ka si lai, tiah bia nan rak kam lio caan hna. Hei ruat ve men u law. Atu cu Nan fanu te min kha Zingku si ko lo ai. A si a si. Mah tluk duhnungmi kan fanu te hi na mitthlam ah khan sui cio law, hmu cio law, kha le pakhat zoh ta hau, kha le pakhat zoh ta hau. Sianginn ta ṭin caan ah ka nu, ka pa ti lai. Degree hna a lak lai. Degree hna a lak ni ah nu le pa tling tein um lo lai nak he ruat ta hau. Pasal hna ngei lai i nulepa hmun khatte ah a um ṭi kho lo cun hi tluk tah mithmai bi lai. Pasal ngeih hnu i nan caah tuu tete an ei piak lai i ka pi ka pu ti hmun khatte ah an au kho fawn lai lo. Nulepa hi hmun khatte ah um ṭi kho lo ahcun cun hi tluk tah ngaihchia lai. Nanmah hrimhrim zong khi zeitluk dah na ngaihchia lai? Kha vialte kha nan ruatter lai. Khah thil pathum ning tein tlamtling tein nan ka tuahpiak caah kaa lawm. Atu cu nan thil sining vialte nan theih ko cang ee. Kan ṭhen rih ko lai. Kan ṭhen ko lai. Hei si khum ah kan ṭhen ko lai nan ti si le nanmah nawl si cang ko seh law. Na khuakhan ning le na hmuh ning si cang ti kha vun ka chim ta u. Kan nu, zingkuno na cung i ka tuah sualnak vialte ka palhnak vialte rak ka ngaithiam. Um, kei zong na cungah khin zumlonak in khin zeipaoh bia ka chimmi zong na ka ngaithiam. Zeipaoh khe keimah pal keimah zeihmanh theihthiam lo khi si. Si lo, keimah pal deuh si. Hmati tehtuk awk si ding an si cawh. Minung caw, keimah ka ṭha bik, keimah ka hman bik timi lawng te ka lak han cun chungkhar si kho lo, mibu si kho lo, Khrihfabu zong si kho lo. Minung pathum pali khua nan sa tik ahcun mah lung lawng kha rin a ngah ti lo. Khat le ruahnak kha na theihthiam hau. Khat le sining kha nan upat hau. khatlei derthawmnak kha khatlei khat i bochan ding, zawnruah ding, theihthiam ding, i daw ding caah tawkaw chungkhar hi a herhmi si cu. Cu si caah matite in daw tein um peng ulaw chungkhar ṭha, chungkhar nuam serhram u. A mi hmai Pathian hmai zongah zohchunh tlak tein rak um ulaw nan pahnih zong nan i lawm lai. Zingku zong kha aa lawm ve lai. Cucun thla kan cam ta lai.